Ҫӗмӗрле районӗнче Халӑх пуҫарӑвӗ республика программипе усӑ курса кӑҫал хӗрех проект пурнӑҫа кӗртнӗ. Вӗсен пӗтӗмӗшле хакӗ ҫирӗм пилӗк миллион тенкӗ. Укҫа-тенкӗн пӗр пайӗпе мӗнпур ял тӑрӑхӗнче каяшсене пуҫтармалли вырӑнсем йӗркеленӗ. Контейнерсене хӑҫан илсе килӗҫ тата тури Кӑмашара пурӑнакансем ӑпӑр-тапӑр пуҫтарас тӗлӗшпе мӗнле ҫӗнӗлӗх шутласа кӑларнӑ? Леонид Петров корреспондент каласа кӑтартать.
Паянхи куна республикӑри халӑх пуҫарӑвӗ программӑпа усӑ курса Ҫӗмӗрле районӗнче ӑпӑр-тапӑр пухмалли тӑхӑрвунӑ лаптӑк хатӗрленӗ. Ҫакӑн валли ултӑ миллион та виҫҫӗр пин ытла тенкӗ уйӑрнӑ. Йӗрке тӑрӑх лаптӑксем пур ҫӗрте те пӗр пек. Районта халӗ Европа стандарчӗсемпе килӗшсе тӑракан ҫӗр тӑхӑрвун икӗ контейнер ҫитессе кӗтеҫҫӗ. Каяшсене авӑн уйӑхӗнчен савӑтсене тултармалла. Хальхи вӑхӑтра ӑна михӗсене пуҫтараҫҫӗ. Регионти оператор вӗсене графикпе килӗшӳллӗн турттарнӑран пӑтӑрмахсем пулман. Калас пулать, юлашки вӑхӑтра тесе каясси йӗркеленчӗ. Графике тытса пыраҫҫӗ жалобӑсем. Сан пек мӗнсем шавланисем ҫукпа пӗрех. Ҫукпа пӗрех малая пуна йӗркеленсе пырать тетӗп. Ҫитмесессӗн контейнер площадкисем ҫитмесессӗн ҫитес ҫулта каллех хутшӑнатпӑр. Тата кирлӗ вырӑнсенче ҫак площадка шутне ӳстеретпӗр. Каяшсене пуҫтарассине Тури Кӑмаша ялӗнчи хастарсем ҫӗнӗлле йӗркелеме шут тытнӑ. Кун пек тӗслӗх хальлӗхе ниҫта та ҫук. Тури Кӑмашасем Таса урам ятлӑ хӑй тытӑмлӑх йӗркеленӗ правление виҫӗ ҫынна суйланӑ. Ялта пурӑнакансем ӑпӑр-тапӑр валли савӑтсем лартма, хӑйсемех ятарлӑ вырӑнсем йӗркеленӗ. Унсӑр пуҫне вӗсем каяшсене уйӑрса пуҫтарма йышӑннӑ. Пластик таврашӗ пӗр ҫӗре, хут валли урӑх вырӑн, кӗленче тепӗр тӗлте. Ҫак япаласем валли вырӑнти предприниматель ятарлӑ пункт уҫнӑ. Воронкӑй сыпраҫҫӗ вӗсем ҫак килти полиэтиленовная пленка, хут, кӗленчесене, пластик кӗленчесене пурне те унти сыпӑра сдавать тӑваҫҫӗ вӗсем. вӗсене учета илетпӗр, вӗсене пухӑнса ҫитсен чӗнсе илетпӗр. Ҫак вторсырье пуҫтаракансен е хамӑр кайса паратпӑр, ҫав пухӑннӑ укҫапа тӳлетпӗр ҫак мусор сдавать тӑнӑшӑн. А эпир ку каяшне нумай пухӑнмаҫҫӗ, нумай пухӑнмаҫҫӗ, ӑна виҫепе паратпӑр. Тури Кӑмашасен пуҫарӑвӗ район администрацийӗнче ӗҫлекенсене те кӑсӑклантарнӑ. Эп шутлатӑп, ку вӑл малалла аталанса пыракан япала, мӗншӗн тесессӗн программа пӗлетӗр, унта иккӗмӗш этап вӑл раздельный сбор теҫҫӗ. Вот вӗсем ҫавӑн патне хатӗрленеҫҫӗ. Вӑл тоже хӑйне майлӑ опыт. Ӑна эпир пӑхса пыратпӑр. Мӗнле аталанса пырать, халӑх мӗнле йышӑнать. Пӗчӗккӗн ӑна малалла аталантарса пымалла пулать тесе шутлатӑп. Тепӗр хут усӑ курма май пур ӑпӑр-тапӑра пунктра сортлаҫҫӗ, михӗсемпе ятарлӑ савӑтсене тултараҫҫӗ. Пурӗ вун икӗ тӗрлӗ япала. Ӑпӑр-тапӑр илсе килекенсен ячӗсене журналта ҫырса пыраҫҫӗ. Ӗҫлеме пуҫланӑранпа кунта виҫҫӗр алӑ пилӗк кило тепӗр хут усӑ курма тума юрӑхлӑ ӑпӑр-тапӑр йышӑннӑ. Хакӗ пин те икҫӗр ытла тенкӗлӗх тесе палӑртнӑ. Ҫак укҫана регионти оператора ниҫта усӑ курма юрӑхсӑр каяша турттарнӑшӑн тӳлеме палӑртнӑ та. Ӑна та ҫын шучӗпе мар, каяш мӗн чухлине кура. Ҫак тери мусӑр пӑрахмастпӑр, вӗсенех вара хамӑр аванлетӗҫ. Акӑ кунта юркуҫ кӑтарт-ха. Акӑ алюминиевӗсене пӗрте йӑтса кӑтарт. Тоже ним те пӑрахмастпӑр, ҫакӑн та хуратпӑр кусене. Кӗленчесен икӗ шайне паратпӑр тоже. Кӗнеке макулатура отдельно пуҫтарӑнать, картон уйрӑмӑн пуҫтаратпӑр. Хальлӗхе ял ҫыннисем патне регионти оператортан каяш турттарнӑшӑн тӳлемелли квитанцисем килсе тӑраҫҫӗ-ха. Икӗ ен хушшинчи килӗшӳ вӑя кӗрсен тӳлев хучӗ хӑй тытӑмлӑх адресӗпе кӑна килмелле. Ҫак ҫӗнӗлӗх юпа уйӑхӗнчен пурнӑҫа кӗрессе шанаҫҫӗ ял ҫыннисем. Чӑваш Ен кӑларӑмвӗ Леонид Петров, Михаил Солин.